Wsnos yma, Rhys Mwyn sy'n dilyn ôl troed Darwin ger Dinbych. Lisa Gwilym sy'n tyrchu drwy gasgliad o fathodynnau. A chysylltiad Castell y Fenni gyda Charreg ar y Mynydd Du. Be o straeon mawr 2011, sgwn i? Tynged yr Ewroson, yr Arab Spring, pwera deddfu i gynulliad Cymru. Ond be oedd y stori fawr yn 17 dim 7? Wel, yma yng Nghaerdydd mi ddigwyddodd rhywbeth dirdynnol, rhywbeth nath atgyfnerthu cred y dyn cyffredin yng ngallu dinistriol a di-drugaredd Duw. Erbyn y Canol Oesoedd, roedd Caerdydd wedi tyfu'n dref nodedig. Yn 1580, clodforodd Rhys Meurig ei strydoedd llydan a'i hadeiladau braf, gan nodi nad oedd lle i lawer mwy o adeiladau oddi fewn i furiau'r dre. Ond mae map John Speed o 1610 dim yn awgrymu ei bod hi wedi crebachu yn sylweddol, gyda'r rhan fwyaf o'r tir wedi ei neillduo i erddi neu winllannoedd, gerddi oedd wedi eu gorchuddio dair mlynedd ynghynt gyda dŵr y môr. Achos dyna ddigwyddodd yn 1617, mi gafodd Caerdydd ei tharo gan be da ni'n alw heddiw'ma'n tsunami. Rwan, heddiw 'ma, ma' 'na forglawdd modern i lawr yn y bae, ond do'dd hwnnw ddim yna bedwar canrif yn ôl. Dychmygwch rwan, y don 'ma'n dod i fyny'r afon ffor hyn ac yn gorlifo'i glannau ac yn sgubo i mewn drwy'r dre. Mi o'dd mur y dre yn arfar rhedag ar hyd yr afon, ond ar fap Speed 'dan ni'n gweld fod y mur hwnnw wedi diflannu'n llwyr, o bosib, o ganlyniad i'r don. Ond prin ydy'r cofnodion ysgrifenedig sy'n crybwyll y drychineb. Ond mi o' 'na bethau fel hyn. Pamffled ydi hon o 1607 yn adrodd hanes y drychineb, a ma' 'na lyniau yn hefyd. Tybed os mai pamffledi fel hyn oedd cyn deidiau'r wasg boblogaidd? Wel, dyna 'di'r cwestiwn dwi'n mynd i drio ei ateb. O fewn y bamffled ma' 'na sôn am 26 plwy gafodd eu boddi. All spoiled by the grievous and lamentable fury of the waters. Cyn mynd ymlaen wedyn i gymharu'r drychineb gyda'r diliw Beiblaidd. We see that Almighty God, being moved into wrath by their enormous vices, sent a flood upon them and swept them away from the face of the earth like dung and excrements. Fawr o drigarad yn fanna. Yng nghanolfan sgolar, adran arbenigol o fewn Llyfrgell Brifysgol Caerdydd, Mae yna gasgliadau archifol hynod iawn yn cael eu cadw, o lyfrau teithio prin i fapiau ac argraffiadau crefyddol, mae nefoedd i unrhyw lyfrgarwr gwerth ei halen. Felly, o un llyfrgarwr i lyfrgarwr arall, yr Athro Wyn James. Wel, dyma sy'n dod â fi yma heddiw 'ma, Wyn, y bamffled yma am y Tsunami. Yym. Faint o boblogaidd oedd pamffledi fel hyn yn y cyfnod? Wel, o'n nhw'n wir boblogaidd a gweud y gwir, ynde. O'dd 'na o'dd 'na filoedd ohonyn nhw'n cael eu cynhyrchu yn Lloegr ac yn Llunden yn arbennig, hynny yw, dowch chi yn y cyfnod 'ma ddim yn cael argraffu yn swyddogol yn gyfreithlon yng Nghymru. A newyddion neu straeon penodol fel hyn oedd yn bob un onyn nhw? Na, oedd 'na lawer ohonyn nhw yn yn dod i'r categori yna, yndyfe, pethe angyffredin. Yy a ma' gyda chi ma' gyda chi Faled er enghraifft yn y yn y Gymraeg a chi nes ymlaen yn sôn am ryw fenyw o Sir Fynwy digwydd bod yn geni plentyn trwy bogel, ryw bethe angyffredin hollol yy yn yn denu sylw. Ond roedd 'na byncie eryll, roedd roedd 'na byncie addysgol a hefyd llawer iawn o o bamffledi a llyfre'r cyfnod yma yn rhai crefyddol. A mae'n wir am y bamffled arbennig yma. Mae hanner y pamffled mewn gwirionedd yn un sydd yn sôn am y ffordd mae Duw wedi creu'r byd, y ffordd mae dyn wedi cwympo i bechod, fel mae yna gosb yn dod ac fel mae dilyw Noa ac yn y blaen. Felly, Wyn, pryd y ddechreuwyd cynhyrchu pamffledi fel hyn yn y Gymraeg, ta, chibod, ar gyfer marchnad yng Nghymru? Wel, mewn gwirionedd, mae'n dechrau o ddifri yn ail hanner yr ail ganrif ar bymtheg, o'r 1680au ymlaen yn fras. Be sy'n digwydd, mae dyn o'r enw Thomas Jones o Gorwen, yn symud i Lundain tuag adeg cythryblus iawn hanes Lundain, wrth gwrs, adeg y Pla Mawr, adeg y Tân Mawr, ac ar ôl hynny mae e yn sefydlu argraffwasg ei hunan, ac mae e'n dechrau cynhyrchu beth sy'n cael ei alw'n almanacia. A mae yna rai enghreifftiau nhw fan hyn. Dyma right. un er enghraifft uh, ganddo fe uh, 1699 yw'r un yma. Mm. A mae gyda chi rester o ddyddiau y, y flwyddyn a pryd mae'r hael yn machlud, ble mae'r ffeiriau i gyd. Uh, fe gewch chi fe'n restru ddeg ar hugen o, o afiechydon oedd, oedd e wedi diodde ohonyn nhw. Ac oedd e'n... Ie, yeah, tipyn o hypochondriac. Tipyn o hypochondriac.
Ond roedd y pamffledi bach ma'n werthfawr iawn wrth gwrs ar yr aelwyd o- os o'ch chi eisiau cadw trac ar pryd oedd y ffair nesa yn y pentre a'r pentre. Ie, a- a sôn am ffeirie, yym, yn nes ymlaen mae'r y baledwyr yn mynd o gwmpas yn gwerthu yy 'u baledi mewn ffeirie on'd ydi ag yn y cymoedd diwydiannol 'de? O yn sicr ie. Ie so pryd ma' hynny'n dechra'? Ie ie ie. Yy yn yng nghynffon yy rhein 'lly yr almanacau 'ma? Mewn gwirionedd ie achos mae mae erbyn 1695 ma' 'na llacio ar y reole ynglŷn ag argraffu A mae'r caniatau'r graffu mewn mannau eraill. Ac yr oedd y beledwyr yma yn gwerthu wrth y miloedd, ynde? Ac o'n nhw a'u cynnyrch gyda nhw hefyd. O'n nhw, yy, o'n nhw yn eu hetiau nhw, yy, yn bandio eu hetiau nhw, yn eu pocedi nhw. Oedd rhai a- a- a- a- ar rhaffau, a wedi pegio y beledu ar y, ar y rhaffau. Hynny yw, pob ffordd posib o arddangos a gwerthu y, y deunydd 'ma, achos oedd e'n dod â tipyn o arian iddyn nhw. Felly, y pamffledi yma, efo'i llunie trawiadol a'i straeon gafaelgar, wedyn yr almanaciau yma, wedyn y baledi, ydy o'n deg i ddeud, mae rhein ydy gwreiddyn y wasg boblogaidd heddiw? O, yn bendant, yn bendant iawn, dwi'n credu. Be sy'n digwydd, wrth gwrs, yn, yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, fel mae'r Fel mae'r wasg y papurau newydd yn mynd ar gynnydd, mae'r math yma o o daflenni, yr almanaci a'r baledi, maen nhw'n diflannu mewn ffordd, maen nhw'n cael eu disodli gan y papur newydd. Ac yn wir, na, chi'n hollol iawn, dyma mewn ffordd yw yw y Sun a'r Mirror yr ail ganrif ar bymtheg, yn dyfe? Wel, ar y nodyn sensationalist yna, Wyn, dwi'n meddwl bod hwnna lle taclus iawn i orffen y sgwrs.

Ac un sydd wedi bod yn eu casglu nhw ers dyddiau ieuenctid ydy Rhodri ap Dyfrig o Aberystwyth. Hi Rhodri! Hi Eliza, sut mae hyn? Ti'n ok? Ti'n iawn? Ti'n iawn? Iawn dydw? Iawn, grêt, diolch. Rhodri, alla i'm disgwyl i weld y casgliad di o fatha dyna. Braf gweld bod ti dal i wisgo nhw hefyd. Ie, ie, nes i gael hwn tua tair wythnos nôl. A o'n i'n cymryd rhan mewn photomarathon oedd yn digwydd yn Aberystwyth a oedd pawb oedd yn cymryd rhan yn cael bathodyn, so... Felly bathodyn newydd gen ti fan 'na. Ie. Lle mae'r hen rai?
Draw fan hyn. Ie, hwn 'di'r yy y bocs llawr o fathodyne... Neis! ...so mae'r bocs yr un mor hen a'r bathodyne. Gai ista lawr?
Ie, ie amdani. Gawn ni weld nhw 'ta. Faint sgin ti i gyd? Yym, mae 'na siŵr o fod, dwi'm 'bo' tua cant yna i gyd, swn i'n ddeud.
Sosialaeth i'r chwith. Heddwch. Ie. O' ti'n blentyn gwleidyddol? O'n, odden ni'n deulu eitha gwleidyddol rili ag yy t'mod odden ni'n pigo fyny bach o dyna i bob man o- yn pob man o'n ni'n mynd ag t'mod dwi'n wbath dwi'n reit falch ohono fo dal i fod. Thatcher?
Thatcher allan o Gymru.

Dolgella. Iawn.
Oedd yy rwbath oedd oedd dad a pobol ereill yn yn rhan ohono fo pan o'n i'n fach iawn. Wel, yn wyth deg o'n i'n dair oed so o'n i'n mynd i'r garafan odd gen nw yn gwerthu tocynna ar sgwâr Dolgella ac o'n i'n ista fan 'na ag yym ie odden nw'n rhoi dy bathodynna yma felly dwi'm yn gw'od os ma' 'na rhai o rhein dal i fodoli gen unrywun arall t'mod? Ma' n'w jyst yn dod â atgofion nôl ma' 'na rhai pethe fel o dwi'm yn gw'o' yym Lombard RAC Rally 1985 a oedd y rali'n dod i Ddolgellau yy i'r Mart lle oedd Dad yn gweithio a wedyn o'n i'n codi am fatha pump o gloch y bora a mynd i weld yr ceir rali o gwmpas a t'od ma' hwnna'n wbath sy'n syth wedi dod a yr atgof yna nôl i fi ŵan. Ie. Mae o'n dangos rwbeth i ni am dy deulu yn ogystal â rwbeth amdanat ti fel person. Yndi yndi achos t'od pan o'n pan ti'n blentyn ti'n mynd lle ma' dy deulu mynd â ti yndwyt a t'od ma' ma' hwn yn fatha 'dyn Wel, o'r Undeb Sofietaidd yn dwyrain yr Almaen, nes i bigo hwn fyny pan nes i ar daith ysgol i Berlin, a wedyn, t'o' ma'n dechra adlewyrchu rhai o 'yn niddordebau i'n bersonol a llefydd o'n i 'di mynd ar ben fy hun yn hytrach na na nheulu, felly.
A ma' 'na fath o denau cerddorol yma. Guns N' Roses! O'dd hwnna yn un o fy hoff fath o denau pan o'n i'n pan o'n i'n iau, ag o'dd hwnna, nath e bron neud Nathon ni tyllau yn 'yn siwmper ysgol i achos odd o odd o mor drwm. Ond o'n i wir licio Guns N' Roses ac o'n i'n licio bo' 'na t'mod benglog arno fo ryw betha... Ie. ...gwirion fel 'a so. On' ma' rhein yn berthnasol hyd heddiw yndoes? Dim sianel dim trwydded. Ie ie ma'
ma'n ddoniol sut ma' t'mod petha yn dod yn ôl ynde? Ie. Ag t'mod ma' siŵr d- os ti'n sbio ar hwnna yn y nawdega os ti'n meddwl wel ma' hwnna'n hen ffasiwn dydi? Hmm. Yy ond erbyn hyn mae o'n berthnasol unwaith eto.
Ti'n wbo bo' 'na adfywiad 'di bod yn ddiweddar hefyd achos o'n i'n sôn ma' gen ti bathodyn yr Eco Goch fel fi. Oes. Ma'n od yndydi?
So dwi meddwl falla yn yr yn y dde- ddegawd dwetha neu o leia yn y pum mlynedd dwetha m- ma' 'na ryw fath o t'od adfywiad mewn bathodyna mewn gwisgo n'w ti'n gweld mwy o gwmpas y lle na fysa ti yn y nawdege lle o'dd o ddim rili'n falla'n ffasiynol i i wisgo n'w. Dim ond yn ddiweddar eto falla dwi 'di dechra pigo fyny ambell un Rŵan bod pobl yn dechrau rhoi nhw allan eto t'mo' i hyrwyddo petha ma' nhw'n gwneud. Rhodri diolch yn fawr iawn ti am rannu dy gasgliad dwi wir 'di mwynhau ond t'mo' be' mi ydw i bach yn drist achos o' gennai gasgliad eitha tebyg yym ond rhyw ddeu fis yn ôl nes i ga'l gwared onno n'w. Na. Felly ti'm yn gwerthu rhein nagwyt? Na sori.

Ar yr olwg gynta de, 'sach chi'n meddwl na enw Cymraeg 'di o, wedi cael ei Seisnigo yn fysach, ond dim dyna ydi o, ylwch. Achos yn 1836 de, ma' 'na gofnod o enw'r lle 'ma fel Clattergate, a ma' hwnnw yn cyfeirio at y sŵn oedd y gât ar y dollborth yn neud wrth agor a chau, ac ysgwyd yn y gwynt am wn i de. Clatter, dyna fo, ma'n ddigon syml.
Ym mis Awst 1831, teithiodd Ceffyl a Choets i fyny'r A5 newydd o'r Amwythig i gyfeiriad Gogledd Cymru.
Mewn un set roedd yr Athro Adam Sedgwick o Brifysgol Caergrawnt ac yn eistedd gyda fo un o'i fyfyrwyr disgleiriaf, Charles Darwin. Sedgwick fathodd y term Cambriaidd i ddisgrifio cyfnodau daearegol penodol, sy'n talu rhyw wrogaeth wedyn i'r ffaith mai yma yng ngogledd Cymru nath o'i ganfyddiadau.
Ar Awst y seithfed, tridiau fewn i'r daith, Mi gyrhaeddon nhw dref Dinbych. Wrth i'r ddau ymgynnull gyda'r nos dan olau cannwyll i drafod darganfyddiadau daearegol cyffrous y diwrnod, llwyddodd Sedgwick i danio brwdfrydedd y Charles Darwin ifanc yn Neuareg, Gogledd Cymru.
Ar yr wythfed, cychwynnodd y ddau o Ddinbych i gyfeiriad Abergele, a heddiw, dwi am ddilyn ôl eu troed nhw.
Achos ar droed gyda map a chwmpawd y gwnaeth Darwin a Sedgwick y rhan fwya o'u teithio yn ôl y sôn. Mae'n anodd bod yn hollol sicr os mai dyma oedd union lwybr y daith. Mae yna anghysonderau mawr rhwng tystiolaeth y dyddiaduron ac yna'n ddiweddarach hunangofiant Darwin ei hun, gyhoeddwyd 56 o flynyddoedd wedi'r daith. I ddechrau efo'i, mae cerdded o Ddinbych i Abergele mewn diwrnod yn swnio'n dipyn o gamp i mi. Ond pwy a ŵyr, ella bod cyffro a brwdfrydedd dau ddaearegydd allan yn y maes yn ddigon o ysgogiad i'r coesau.
Rhag i mi golli'n ffordd, dwi wedi recriwtio hanesydd lleol Meurig Lloyd Davies, sy'n adnabod yr ardal yn dda. Ti'n dal ynddo mi fan hyn Meurig?
Ie, dyna fo. Pan gyrhaeddodd y ddau ddaearegwr cefnfuriadog, chwilio am ogofâu oedden nhw. Ogofâu fyddai yn y pen draw yn ddylanwad ar ddamcaniaethau newydd Darwin. Damcaniaethau fyddai'n ei ymbellhau o feddylfryd creadyddion fel Sedgwick.
A dyma ni, wedi cyrraedd. Uh, fel ti'n gweld, yr uh, ogof yn ei gogoniant. A mae rhywun yn dychmygu rwan Sedgwick a Darwin yn cyrraedd fan hyn. Wel, dycha. A be oedd o'i blaen nhw? Wych ynddo. Yeah. Um, ma, be fe o'n mynd i arganfod, be sy'n yma fewn yn yr ogof yeah. hynafol yma. Awn ni mewn, dyna fo, awn ni yeah. gael gweld be oedd nhw wedi cael hyd i. Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, dechreuodd gwyddonwyr ddangos mwy o ddiddordeb mewn ogofâu. Chwilio oeddan nhw am ffynonellau i ddarganfod tystiolaeth newydd o bresenoldeb anifeiliaid a phobl o gyfnodau cyn hanes. Roedd ogofâu cefn, felly, uwchben dyffryn rheolifol elwy a ffurfwyd dros chwarter miliwn o flynyddoedd yn ôl yn hynod atyniadol. A rwan, dan ni'n sôn am Sedgwick a Darwin yn dod yma ac yn gwneud darganfyddiadau. Da iawn. Ond be yn union maen nhw'n cael hyd iddo fo? Pa esgyrn nhw? Wel, yr esgyrn y rhinoceros yma ydy'r un pwysig, maen nhw'n deud. A, Ie. a yn y llawr, o dan i traed nhw, da ni'n gwybod lle wrth reswm, mae yna gymaint o amser di mynd, ond a nhw'n cael hyd i esgyrn, Ie. y dynol, um, fel mae'n digwydd bod. Ac wrth gwrs, rwan, da ni'n bell i mewn yn yr ogof, a mae'n debyg mae byw yng ngheg yr ogof bydda pobl, ynde? Ia, dyna... Wedyn, sut bod ni'n cael olion i mewn mor ddwfn? Wel, mae hynny'n ddiddorol, pan ddoth y llif rhew, ddaru o bwnio bob dim i mewn, o'r geg i mewn, a dyna sut bod o yma, ynde. Ond wrth reswm yma, mae o 'di diflannu rhan fwya'. Yndi. 'Dyn mae hynna'n golygu, wrth gwrs, bod y darganfyddiadau ddim yn eu lle gwreiddiol, yn dydi? Yndi, yn hollol, hollol. Dydi o ddim lle oedden nhw'n byw. Maen nhw'n gorfod gweithio ar hynny wedyn, lle fasen nhw Ie. oddi allan ynde? A 'dan ni'm yn siŵr iawn be' sy' 'di digwydd i y petha' 'ma ma' Darwin yn ddarganfod, be' 'di hanes rheiny? Wel dyna sy'n drist, ma' ma' nhw sôn bod 'di mynd ar goll dros y blynyddoedd, 'w'rach bod bobl yn meddwl wel do'dd o'm byd iddyn nhw, Ie. ond heddiw 'dan ni'n gwybod mor bwysig fasa nhw 'di cael eu cadw ynde? Achos mae'r stori daeth o i Ogledd Cymru yn swnio'n bytiog ar adegau, dwi ddim yn siŵr os oedd Sedgwick a Darwin hefo'i gilydd yn ddyddiol, ta cyfarfod diwedd y nos. Perffaith wir, yn Glasgow sy'n nes i fyny y ffordd ddaru nhw, rhei'n deud bod nhw wedi gwahanu, ond mae'n deud, rhai eraill yn deud mai yma ddaru y ddau ddod efo'i gilydd, sydd yn ddiddorol iawn de. Dim ond y cwestiwn wrth gwrs wedyn, os oedd y ddau yma, Yn hollol. Mae un yma. Ia, ia, yn hollol. Ie, ma' raid bo' 'na un yma wrth gwrs. Wel oedd, oedd.
Ond i feddwl bo' be' anodd ar ganfos sy'n bwysig te. Ie, yn union. I have never ceased to be thankful for that short tour in Wales, medde Darwin. Er mai anelwig ydi manylion ymweliad y ddau â'r ardal yma, mae un peth yn sicr. I ddaeareg gogledd Cymru ddylanwadu ar ddehongliad Darwin o ddaeareg de America yn ystod ei fordaith ar yr HMS Beagle. Y fordaith gyfrannodd mor sylweddol tuag at ei gyhoeddiad dirdynnol On the Origin of Species. Llyfr gafodd ei wawdio ar y pryd, ond wrth gwrs fu mor chwildroadol. A beth am yr Athro Sedgwick? Dyma ddarn o lythyr sgwennodd Sedgwick at i gyn fyfyriwr yn dilyn cyhoeddi'r llyfr yna. I've read your book with more pain than pleasure,

Dwi wedi dod â chi i Gastell y Fenni, un o'r cestyll mwya' arwyddocaol yng Nghymru, ac ma' dylanwad y Normaniaid yn drwm ar dirwedd Cymru, yn arbennig felly yma yng Ngwent, lle mae mwy o cestyll i bob milltir sgwâr nag un man arall ym Mhrydain. Erbyn 1136, i bob pwrpas, roedd Cymru wedi choncro a'i goresgyn. Ond yna, digwyddodd rhywbeth chwyldroadol. Mae'r stori yma'n dechrau gyda Richard de Clare, un o arglwyddi mwyaf cyfoethog a phwerus y Normaniaid. Roedd e'n aros yma, ar ei ffordd yn ôl i'w diroedd yng Ngheredigion. Ond, I gyrraedd y gorllewin, roedd raid iddo fe deithio trwy gymoedd cul a choediog y Mynydd Du. Wrth gyrraedd Coed Groenau yng nghanol y Mynydd Du, dyma Richard de Clare yn anfon ei filwyr profiadol yn ôl i'r Fenni, doedd dim o'u hangen nhw, medda fe. Ond, roedd tywysogion Gwent Uwchcoed, Morgan ac Iorwerth ab Owain wedi clywed am daith de Clare trwy'r Mynydd Du. Casglen nhw i milwyr a'i dilynwyr a dod yma i guddio yn y coed ag aros eu cyfle. Wrth i'r Normaniaid ymlwybro'n amddenol trwy'r goedwig, dyma'r Cymry yn rhuthro mas o'u cuddfannau ag ymosod yn ffyrnig ar ei gelynion. Lladdwyd De Clare a'i holl osgordd. Roedd y Gwenhwys, gwir Gwent, wedi taro'n ôl. O fewn dyddiau, roedd rhannau helaeth o Cymru wedi codi yn erbyn y Normaniaid, a denillodd Morgan ag Iorwerth ei holl diroedd yng Ngwent, ac fe dorrodd gwrthryfeloedd tebyg mas ar hyd y de. Roedd buddugoliaeth leol Morgan ag Iorwerth wedi sbarduno gwrthryfel cenedlaethol a ddinistriodd rym y Normaniaid yng Nghymru am genedlaethau. Dyma'r Rhyddog, mynydd uwch ben Coed Grwyne yn y Mynydd Du. A dyma lle mae'r stori yn dod i ben, oherwydd i goffáu ei buddugoliaeth ysgubol dros y Normaniaid, Fe gododd Morgan a'i gorwerth gofeb, a dyma hi! Yr enw lleol arni yw Dialgareg, a mae wedi sefyll yma ers 900 mlynedd. Nid hwn yw'r dwyrnod gorau i'w gweld hi, ond i fi, mae'n gofeb teilwng i o'r hydri'r Gwennwys, Gwŷr Gwent, mor bell yn ôl. Ac, fel y dwedon nhw, yn ddarn bach o hanes.
Wsos dwytha, mi ofynis i chi be di hwn, crair o amgueddfa werin Sain Ffagan. Ffon gleddyf ydy'r atab, ac fel y gwelwch chi, mae'r gleddyf wedi ei guddio yn y ffon. Roedd hi'n boblogaidd efo'r byddigion so gwmpas yr un 880au, fel arf i'w hamddiffyn yn erbyn dihirod. Ac fel ffon gerdded, wrth gwrs. Wel, mae teclyn wythnos yma yn ydrych yn beryg ofnadwy. Swn i'n licio weld o mewn dwylo dentist. Ond rhywbeth i wneud efo anifeiliaid ydy o. A dyna di'r cliw i chi, oce? Mae o'n ymestyn a mae 'na bigau poenus iawn yr olwg ar ei flaen o. Felly be ydy o? Gyrrwch eich atebion mewn i Facebook a mi gewch chi'r ateb ar y wefan. Diolch Gareth.
A diolch i chi am wylio dros y chwech wythnos dwytha. Achos dyna hi am y gyfres yma, ond cofiwch, 'da ni'n dal i chwilio am greiriau a straeon. Anfonwch nhw aton ni drwy dudalan Facebook.